Merheba guhdar wanên hêja ez Serdar Şengul. Ez Ferzan Şêr di vê beşê de mêvanê me Hesenê Dewrêş e. Hesenê Dewrêş tu bi xêr hatî mamoste. Ti sax bî her hebî. Em gelekî spasiya te dikin ji bo ku te vê bernameyê qebûl kir û tu yê ez bawerim civata me şên bikî. Hem ji ber teza xwe ya masterê hem ji ber nivîsên tên di qadarexneyê de û hem kovargeriya te û tiştên dîtir jî ez bawer im tu yê di meseleya wêjeya cîhanê de û krîzên wêjeya cîhanê de di pêwenda wê ya kurdî de rêya me ronî bikî. Carekî din bi xêr hatî mamoste. Ti sar mala te ava, her hebî sipas ji bo we jî.

Mijara te jî rasterast edebiyata cîhanê nebû jî, di destpêkê de di gava tu çerçeveyê teorîk danî, tu behsa dînamîkên tevlûbûna edebiyata kurdî li edebiyatê cîhanê dikir û behsa çend qonaxan jî dikir. Çawa edebiyata kurdî naverokê wî, şekil û şewazên wî hem li gor dînamîkên belkî dîroka kurdî hem jî li gor dinyayê edebiyata cîhanê diguhere çerçeveyekê xweş danî bû ez dixwazim belkî em dikarin ji vir dest pê bikin tu dînamîkên edebiyata cîhanê û tevlibûna edebiyata Kurdê li edebiyata cîhanê çi ji me re dibêje kerem ke Di serî de em karin vêbêjin ku qonaxê di wêjeya Kurdî de ne bi sînorê tûj hatinin birîn di nav hev re derbas dibin û hîn jî didomin. Em bê di destpêkê de derdê ku dinya bi kul û derdê me zanibe bê çi bi serê me hatiye çi bi me tê kirin kula bindestiya xwe dixwest ku vebêje. Di çîrokê Kurdî destpêkê hemûya de Vêne mere bikare bivîne. Di romanên pêşî de mere bikare vêne dîsê pir beloq bibîne. Sînor û em bê zilimkariya ku li ser Kurda tê kirin, qedexeyên li ser ziman, em bê şerê ku li çar perça dihat meşandin, bûn mijarê romana jî û em bê Belkî destpêk hewce bû ku wilo dest pê bike hey ku em bê tazî rasterast rastiya xwe tu nênî ziman tu nikarî bî tu nikarî têkevî kite kitê wê tu nikarî em bê wê beramberî pirsgirêkê wisa êd cîhanê de bikî destpêkê de wilo dest pê kiriye hey demek pir nêzîk hîn jî belkî ew qonax didome li romanê niha de jî em vêne hîn jî dibînin piştî ku em bê derkirina birînê îdî tiştî din derdikevin ortê li tevê cîhanê hîsên gerdûnî henin ê ku bi her însanî bi her mirovî bi her civakê henin hene hin nivîskarê kurd îdî evana dîtine Taybetiyê wan hîsa em bêqewamê wan bûye ra ne hewl li Kurdistanê ya jî ne hewl li nav civaka Kurdan in. Dibe li erdnîgarîkek pir dûr pir nêzîk li her derê dinyayê bibe îdî qal û behsa van tişta tê kirin. Evane jî em bê Edebiyata kurdî ber bi edebiyata cîhanê dive yanî kesekî Japon be, Çînî be, Ewropî be, Amerîkî be kare bi rehetî van çîroka, van romana îdî bixwîne wê tişkî di derheqê xwe de jî ji wê derê pey de bike. Yanî ne hew wek romanê dîrokî ka çi bi serê kurda hatiye çil erdnîngariya wan qewimiye em bê Desthilatdarê wan çi bi Kurda kirine, îdî wê tişkî ji xwe jî tê di bibîne. Ez bawerim ew vegotina hîsên gerdûnî tiştê sereke ye ji bo edebiyata cîhanî, ji bo kesê ku em bê dûrî bê erdnîgariyê ye ku tişkî ji xwe tê de bibîne. Em bê Markuez em çima dixwînin, em Kortazar çima dixwînin, Borges çima dixwînin, helbet ne ji bo ew ê civaka wan in, em tişkî ji xwe tê de dibînin, em tişkî ji civaka xwe tê de dibînin, her çiqas pir dûrî me jî bin, çanda wan, zimanê wan, her tiştê wan ji ême cihê jî bin, dîsekê em tişkî ji xwe di wan de dibînin û em kêfkê jê didistînin. Ji ber vê yekê jî ew hîsê gerdûnî, ew qewamê gerdûnî vegotina wan girîng e. Tiştê ku yê edebiyata kurdî jî têxe nav edebiyata cîhanê, em bê gelkî ku qet hayê wan ji kurda tine be jî bi xwendina nivîskarê wan wê kêfkê bibînin, wê dilxweşîkê peyde bikin. Ez bawerim îdî ew qonaxa yekem hêdî hêdî ber bi dawîtê bêhtirî li gor krîtîkên edebiyatê li gor em bê pêdiviyên hunerê çîrok tên nivîsandin, roman tên nivîsandin û em bê navê wek Bextiyar Elî, Helîm Yusuf îdî werdigerin zimanê Ewropî jî ne hew zimanê Rojhilatin bê ernîgariya ku Kurd lê dijîn Erebiye, Tirkiye, Farisiye. Îdî bi Almanî jî em bê xwendekarê wan karin bixwînin, bi Îtalyanî jî karin bixwînin, bi Îspanyolî jî karin bixwînin. Wergêr ya jî em bê weşanxane tiştekî di wan de dibênin ku wê xîtabî civaka wan jî bike, wê xîtabî xwendevanê wan jî bike, vê hewceyiyê ji ber vê dibênin ku wan wergerênin zimanê xwe. Ez bawerim wê bes be. bersiva vê pirsê. Saeta te xwe ji ber ku tedawiya xwe pê bi vê mijarê anî jî dixwazim parikî mijarê berfirehtir bikim. Esa neşaş bim di sala du hezar û şeşan de bû li Bîlgiyê Mehmet Uzun digot bi saya tirkî kitêbên min zimanên din hatin wergerandin. Di sedsala bîstan de gelek Kurd berê xwe dan Ewropayê, nifşekî nû li Ewropayê rabû. Bi qasî ku min lê kola ye di teza xwe ya doktorayê de jî ez li ser hûr bûm. Romanûsekî Kurd ku li Ewropayê jî dayik bûbe û roman nivîsîbe yanî tune ye. Yanî kesên ku bi almanî, îngilîzî, bi zimanên dîtir dinivîsîn hene lê ê ku kurdî dinivîsin, ji bo kurmancî dibêjim, Yani ango yani hê jî çavkaniya mirovî ya wêjeya Kurdan, Kurdistan e û welatên dagirkerin em bêjin. Gelo ev tê wateyê ku wê wateyê ku hê jî ji bo wergerandina nivîskarên Kurd pêdiviya wan bi zimanên serdest heye an na, pêdiviyek wisa heye an na Tu vê çarçoveyê çawa dinirxînî di ser Baxtiyar Elî û Helîm Yusuf de em bidomînin? Yani tespîteke xweş e, rast e. Yani ne hew em bê kesekî ku li diasporayê hatiye dinyayê û bi kurdî romanek helvesteke em bê çîrok nivîsîbe ne hew ev peyde nabe. Yani kesê ku karibe em bê ji kurdî wergera wê zimanê ku ew kesê ku di wê civakê dijî jî em bê rehet rehet peydê nabe. Yanî gelek nivîskarê ku em bê li Swêdê dijîn henin, bê mixabin kêm kes henin ya jî belkî tinin ku karibin em bê romanek kurdî wergerînin zimanê swêdî, wergerînin zimanê fînî, almanî be, belkî îspanyolî be, zimanê dîtir yanî ji bo wergerê jî kêm kes peyde dibin ya peyde nabin rêyên cihê tên taqîbkirin ji bo wergerê gelek meseleyên din dikevin dewrê wek ku te got yanî çavkaniya vê wêjeyê hîn jî Kurdistan e belkî em bê li wê dirê nifşê ku çûye hîn perwerdeyî nediye ya jî Bi qeysa ku divê bi edebiyatê ya jî bi hunerê yanî her çi be ne hewwêje pir neketin in têkiliyê yanî dibe pêş de em bê kesê wisa derkevin ku karibin em bê ne qala Kurdistanê ya jî ne qala ew derd û kulê Kurd a kesê ku em bê qala jiyana kesê ku li Ewropa dikin jî bi çavkî Kurdistanî yanî bi çavkî ku ji vê erdnîgariyê çûye qal dike. Lê kesê ku li wê derê em bê hatibe dinyayê di nav wê çandê de mezin bûbe li wê derê rabûbe rûniştibe li gor pêdiviyê wan li gor em bê tevgera wan karibe tişna bêje, karibe em bê perspektîfeke nû têxe cîhana me yî edebî. Ya mixabin derneketiye. Wek ku te got hewceyî niha hîn jî mixabin bi zimanê din heye ku kurdî bê naskirin. Bela ku yanî perwerdehîkek kurdî li Bakur tine, xwendevanê vê derê bi bi xebatê xwe yî şexsî bi ser Kurdî vebûn, elimî nixwendin û nivîsandinê û pirsgirêkên zimanî gelkê me hîn jî me safî nekirine, hîn jî em di nav niqaşa de nin. Ji ber vê yekê jî em bê kesê Kurdê Bakur ku di ser Tirkî re Em bi edebiyata kurdî bişopînin, ji wan hêsantir tê. Ji bo beşê din jî belkî kêm zêde heman tiştî me re bikaribe bibêje. Di ser erebiyê re belkî xwendina wan hêsantir e, bela ku bi salaye di mekteba de bi erebî xwendine û nivîsandine, xwendina wê tibikî nekî hêsantir tê. Ji bo me jî em bê bi tirkî xwendina tiştekî hêsantir tê ji bo me. Wek ku te got wergera edebiyata kurdî ji bo zimanê tirkî yanî pêşiya pêşî li nav kurda em bê xwendevan pêde dike. Yanî xwendevanê ku bi tirkî dixwînin ne li nav xwendevanê tirka. Kesê ku em bê pirtûkê Mehmet Uzun dixwendin dîsê ji sedî heştê wan notê wan belkî xwendevanê kurd e yanî ne kesê ku bi eslê xwe tirk e zimanê wan tirkî ye. Di ser vê yekê re belkî em bê rehetir xwe digihêne derdê xwe kul û birînê xwe. Yanî tiştê ku em bê asîmîlasyonê ji me sendiye belkî ê herî girîng ev e ku tu nikarî bi zimanê xwe xwe fêm bikî ya xwe bidî fêmkirin. Wek ku te got yanî em bê di ewa zimankî din re Mere bi rastiya xwe bibîne wek kesekî ku ji derve li mere binê rev wisa tê bi min çêtir belkî karibe qala te bike kê masiyê te em bê başbûnê te hêlê te yê xurt ê zeyf kesekî ji derve rehetir kare te analîz bike hebkî wisa tê yanî ji bo zimankî din em bê kesê ku bi tirkî zanibin kesê xwediyê zimanê biyanî ê ewropî bin zimanê dîtir bin ew jî belkî di ser wir re em bê edebiyata kurdî nas dikin ji wê belkî têkiliya bi zimanekî din yani divê qonaqedê hewce ye erzeme Pir baş e. Em spas dikin. Ferzan eger pirsa te yê din tune be dixwazim ez tiştek bipirsim, pirsek bipirsim. Esen me mesela di edebiyata kurdî de piştî du hezar a Hem hejmara romanên zêde bû hem jî ji aliyê naverokê, ji aliyê mijarê, ji aliyê stîlê cûreyên romanê jî zêde bû. Û elbet nivîskarên jin jî bi helbest û çîrok û romanên xwe va ezmana edebiyata Kurdî xemilandine. Di vî warî de dixwaz tê jî hem teza xwe de hem jî ciyên din de behsa vê mijarê dike. Mesela piştî du hezar a bêtir meyla postmodernîzm ser romanê Kurdî hene. Helbet postkolonyalîzm ji heta radeyekî siya xwe datîna ser romanên Kurdî. Ama mesela gava em bahsa edebiyatê cîhanê dikin ew ev cîhan jî ne yek alî ye. Pir alî ye û cîhanekî pir rengî ye. Yanî romannûsên antîkolonyal hene, postkolonyal, postmodern, femînîst û realîst, sosyalîst, û li gor gelek felsefe û ekolên romanên xwe belkî di bin siya wan de romanên xwe diafirînin. Tu piştî du hezar a bêtir roman meyîla romannivîsên kurd di edebiyata cîhanê de bi kîjan Beşekîn parçeyên edebiyatê dinyayê re ketine tekliyê. Mesela edebiyatê Îrlandî be, edebiyatê Afrîkî be, Latîn Amerîkayê be. Yanî feyzê xwe li kîjan parçeyên edebiyatê cîhanê wergirtine û li gor te sedemên wî çi ne? Mamoste tiştê ku ez dişopînim, tiştê ku bi ber çavê min dikeve hepkî jî bi perwerdehiya nivîskar têkildar e û tu bikînekî bi derdê me dîstê têkildar e yanî wek ku te got em bê ekola postkolonyalîzmê bi zanebûn ya em bê bi binhişî be jî pêşdetir e yanî xebatên ku em bê di akademiya de tên kirin di nav civaka de tên kirin bêhtir jî bi gelê bindest re yanî ji bo ku çîroka me em bê dişibe hev belkî em sûdekê ji tecrûbeyê wan bigirin dixwazin bibînin ku em ne tenên li ser wê erdê heman tişt bi serê gelek civakê din de jî hatiye ji ber vê yekê ez dibêm ewa ekola postkolonyalîzmê hepkî pêş de dire. Lê em bê wek kesê destpêkê gelaha Şener Özmen yan tişkî pir balkêş e. Di wê dirê de çîroka Akio heye. Akio kesekî em bê Japon e, qal û behsa wî yan tişkî girîng e ji bo ku em bê belkî cara yekem e ku di wêjeya Kurdî de ji bilî derdê Kurda ya ji bilî em bê êşa Kurdekî qala tiştekî din tê kirin û em bê dikarî xwe di wê derê de bibînî. Qara jîr aslan tê kirin kesekî Tirk e. Di wê derê de em bê qala gelehên Kurdî tê kirin ku em xwe pê serbilind dibînin, em xwe pê pir mezin dibînin, em xwe pê em bê cihê dibînin. Lê tu dibînî ku em bê kêm zêde çîroka te û kesê dinî li deverê din dişibe hevdû. Yani ev jî belkî ne ekolek be. Yani wek em bê nimûne wek e, tof di edebiyata Kurdî de tiştê wilo henin. E, lê weke ekol ku em bêjin wek ku te got yani e, xetek sosyalist, xetek feminist, xetek em bê e, postmodern yani wek xet peyde nabe lê wek kes dikarî qala kesa bikî qalî karî qala taybetiyê wan bikî em bê têkildayiya wanî bi wêjeya cîhanê ya jî em bê bi nivîskarê cîhanê re kesê taybet henin lê weke ekol weke xet tiştekî pir ewî peyde nabe. Kesên weke ciwanmerd ku lek ku em bê ji ana şêweyê de tiştî pir cihê derdixin ortê ku xwendevanê Kurd em bê pirayî wî fêm nake. heta em bê derdoreke kitaba wî ji weşanxaneyê reşandibû yanî ev weçawa weşandiye hûn heşê we serê we ye tiştekî wilo çawa dibe filan bê van em bê tişkî balkêş e evan e yanî ji bo civakeke wek kurd ku xwendevan kêm in û em bê li gor wê civakê jî xwendevan em bê têgihişînin zanênin ew kes protestoya vî tiştî dikin ku em bê çima çapxaneyê pirtûkek wilo çap kiriye weke ku min got yanî weke ekol merev nikare rasterast behsa weke rêbaza qala xetna bike lê weke kes henin belkî ev bibin e, tov ji bo ekola ji bo e, pêşerojê ji bo ku em bê tiştê cihêtir derkemin ortê merev qala karê qala şexsa bike yanî ne qala ekola neha Spas dikim. Rahat xweş. Spas xweş. Mamoste serdareke pirsa te tune be Na, itirazat kerem te ki. tuna ne jî dixwazim te Kerem ki. berî şîrovê bidim aliyekî din. Mamoste Hesen, wextê ez û Serdar Xoca me behs kir, hin yasayên Komara Edebiyatê Picassico, Casanova, Bourdieu wan li ser xebitîne, theme parks kesên din. Yek ji wan jî xweserî ye. Li gorî Casanova li cihên herî xweser wêje li ber xwe dide ku nebe amûrê siyaset û neteweperestiyê. Yanî bi saya dûrketina ji siyasetê, depolitîzasyon, Bourdieu dibêje yanî ev qada bi wara wêjeyê derfetek ji bo bidestxistina yasayên xwe yên karîger bibîne. Wisa dibêje weko bi bîra min tê Casanova lê di kamuya kurdî de di raya giştî ya edebî de Ne mazê jî li Bakur sinifa edîbnasan, wêjevanan her û her gazin dikin ku siyasetên Kurd qet guh nade wan, ango qet qîma wan, qîma xwe bi van kesên kamûyî, kesên public nayne em bêjin. Ev daxwaz wekû li dijî xweseriya wan be jî yanî gelo bi te jî wisa ye anna çima nivîskarên Kurd dixwazin xweseriya xwe ji dest bidin ku qet bi destê wan jî neketiye yanî. Ya li gor dîtina min gava meriv berhemek afirand her çi be em bê fîlmek be em bê helbestek be rovanek be çîrokek be ya ji jiyana xwe yî dake kesî ku tiştekî taybet me keşif kiribe merev dixwaze rê însana bide merev dixwaze ku kes nêdên jî bibîn merev dixwaze ku merev taqdîrekê bibêne merev dixwaze ku bê zanîn ew tiştê hanê ew balkêşiya ku e, li ber çavê me şêrîne em dixwazin ku bigihê kes nêdên jî e, lê mixabin em bê derûdora e, xwendevanê kurdî derek pir tenge Wê gazina ku em bêjimêr ji de tê kirin bê bazarî gelek tişta asteng dike. Ê wek her berhemdarî nivîskarê kur jî dixwaze ku bê zanîn, dixwaze ku tiştê ku nivîsiye bigihê destê xwendevan, bigihê derdorek berfireh. Lê mixabin ew Ewî jî tine di nav Kurda de. Ji ber vê yekê jî dixwaze ku em bê bi riya siyasetê kesê siyasetmedar ku ji nivîskara popûlertir in bi devê wan bigihê derdorekê, bi devê wan em bê qedr û qîmetek jêr bê dîtin. Wek ku te got yanî ev li dijî xweseriya em bê hunermend e, li dijî xweseriya hunerê ye yanî huner ne tiştekî wilo ye ya kesê ku em bê dibin siya siyasetê de popüler bûn û xwe gihandine derkê ji xwe ne tiştê mayîn denin di vê derê de yanî merev kare fêm bike vêne her barî li siyasetê barke ya jî em bê nivîskar jî heyî qonaxekê he dewreke pir nêzîk belkî hîn jî didome barê siyasetê wî jî li xwe kiriye bar yani tiştê ku gerek em bê siyaset vebêje siyaset çareser bike dibîne ku ji dest wan nayê nikarin çareser bikin ya jî em bê kêm tişta karin çareser bikin. Nivîskar vênel xwe dike bar em bê dîroka Kurda ew vedibêje, siyaseta Kurda, polîtîkaya Kurda ew vedibêje. Bi vî hawî jî ji karê hunerê pêdiviyê hunerê dûr dikeve. yanî tiştekî balkêşê lê her tiştê me balkêşê yanî ev ne tişkî ji me re balkêş nayê ez wisa bêjim ya jî ji min re balkêş nayê ku wê daxwaza nivîskara tu ji hêlekê karî fêm bikî lê tu zanî ku em bê civaka te ya jî wêjeya te ne weke a cîhanê ne di qonforeke wisaya deye ku em bê karibe li ser piyê xwe bisekine, karibe bi pêdiviyên hunerê hew bi vê debar bike bisekine ne di vê rewşê de ye. Ji ber wê jî yanî her tişt li bingehê hev dikeve. Yanî siyaset jî dikeve nav edebiyatê, edebiyat jî dikeve nav siyasetê. Yanî wek ku te got, yanî xweseriya xwe bi qîma xwe bi daxwaza xwe dixwaze ji dest bide. Ê ev nivîskarê ha jî bawer nakim bigihe derekê. Yanî ji bo polîtîkayê rojane ya ji bo rewşê rojane dibe ku em bê populîzmeke kin ji bo dewreke kin bi dest bixe li derûdorê qala wî bê kirin. Lê ji bo pêşerojê ez bawer nakim ku berhemê wî mayînde bibin. Dibe ku ji van tişta dûrtir be wê çêtir be ji bo civakê jî ji bo xwendevan jî ji xwe yanî em bê barbariyek li berçav tê jî yanî ji ber vê gava ku em di fîlmekî de vê barbariyê divênin ya em di romanekê de vêne dixwênin yanî tişkî pir ewî nayê bi min. Ya ji xwe li ber çaba ye, ji xwe em hîn tê derin, ji xwe yanî em bê rojane ye, rojane tê jîn ew tiştê hanê. Ya hewce nake ku niha ya jî di roja îro de ku têkeve ser tekstekê ya jî têkeve fîlmekê Qe nebe ne wilo şilfî tazî be em bê ewtir be hepkî girtîtir be hepkî bi pajetir di bin de biherike wê çêtir be ku illehim gerek bê ziman bi vî hawî bê ziman wê çêtir be û pir em bê merib xwe bi siyasetê girê nede ya jî ji wê derê ne li hêviya be ku em bê karibin berhemê nivîskar bela bikin, karibin wî bidin nasîn. Kesê ku em bê tiştekî bikêr nivîsî be, ez bawerim kîjan rojê be wê ji xwe bigihê xwendevan. wek pirsa te yî berî wê ku ne di ser kurdî re be jî wê di ser ziman nîdin re dîsê qedrê xwe bivêne û wê dîsê li kurda vegere belkî kurd bêhtir wê gavê em bê qedr û qîmetê wî zanibin gava ku em qala berhemek ku wergerawê ji bo îngilîzî, îspanyolî, îtalyanî wesayî re hatibe kirin, em dikin, li ber dilê xwendevanê kurd jî şêrîntir dibe. Ha ku wergerawê îngilîzî hatibe kirin demekî hêja ye, ger jî hêja tir e, a filan zimanî hatibe kirin demekî em bê wê çêtir be ji berhemê din. Bi vî hawî yanî bêhtir wê tiştê ku berhema wî mayînde bike tiştê ku wê wî bigihêne rojê pêşdetir dîsê pêdiviyê edebiyatênin ne ê siyasetênin ne em bê rewşa wî rojaneye Kêm zêde ez karim vê bêjim. Saet xweş yanî wekî movakît ez bêjim wextê me jî hindik ma mamoste serdar hebe pirsekî tê dawî tu bikî belkî em em dikarin mamoste jî bi kurtî berse kurtî belkî em bêjin mesela Tu ev çend sal in ku li ser vê babetê dixebite. Tu niha di edebiyata Kurdî de û her diçe nivîskarên nû wekî tu jî behs kir êdî haya van jî ekolên edebiyatê hene, edebiyatên Dinyayê hene ziman dizanin û di zimanên din de roman dixwînin, edebiyat taqîb dikin. Dixwazin helbet li gor hunermendiya xwe, hunera xwe belkî va tişta daxilê edebiyata kurdî jî bikin. Tu gava lê binêrî vê peşeroja edebiyata tekîlê edebiyata Kurdî bi edebiyata cîhanê çawa dibînê? Tu dikarî çi bêjî di vê warê de? Ya rastî peyvek heye dibê helbesta bindestiyê jî bindest e. Di dewrek pir nêzîk de yanê tiştê pir balkêş ez nelihêvîm a rastî. Lê wek ku min got yanî îdî edebiyata cîhanê dişopînin Nimûneyê wê em bê teqlîdî jî bin di edebiyata kurdî de tu dibênî kesê wek Julia Kristeva ye em bê kesê ku xwediyê ekolekê ne ya jî di cîhanê de em bê tiştek afirandin cîhanê de li ser wan tê axaftin yanî bi teqlîda wan kesan jî be tiştek tê holê tiştek tê meydanê sibe dise bûye xwendevan pê bihese ku ha em bê orjînala wê va tiştekî din e. Ew kesê hane çima orjînal tê qebûlkirin? Em bê feminîzmeke yanî rojhilatê em bê li nav me heye. Dîsê teqlîdî ye lê kesê xwende dîsê wê xwe bi hawakî wê xwe bigihênin em bê orjînala wê ekolê, wê seknê, wê perspektîfê û ez bawerim wê fêm jî bikin bê çima feminîzm hewce bûye, çima sosyalîzm hewce bûye, çima postkolonyalîzm hewce bûye, çima postmodernîzm hewce bûye wê vêne bivînin û li gor rewşa xwe li gor jiyana xwe Îdî ne bi hewayekî teqlîdî li gor pêdiviyê xwe wê şîroveya xwe lê zêde bikin. Ev perspektîfa hanê belkî tiştekî em bê li jiyana me jî li wêjeya me jî zêde bike. Dê weke ku min got di dewreke pir nêzîk de ez ne li hêviya tiştê pir